کوردستانێ ئاڤای کرد. مستەفا بارزانی لە ڕۆژی چواردە ی سێ ساڵ هەزار و نۆ سەد و سێ لە گوندی بارزان هاتۆتە دنیاوە، شۆڕشگێر و سیاسەتوانێکی بەناوبانگی کوردی ڕۆژەڵاتی ناوینە. لە کۆماری مهاباد دا ڕۆڵی هەبووە و لە ساڵی هەزار و نۆ سەد و چل و شەش ەوە ڕێبەری پارتی دیموکراتی کوردستان بووە کە دایمەزراندووە. لە ساڵی هەزار و نۆ سەد و شەست و یەک دا شۆڕشی ئەیلوولی دژی بە حکوومەتی ناوەندیی ئەو کاتی عێراق هەڵگیرساند، بەڵام لە ساڵی هەزار و نۆ سەد و حەفتا و پێنج دا بە هۆی چەند پیلانێکەوە شۆڕش وەستا. لە ساڵی هەزار و نۆ سەد و شەش دا کاتێک مەلا مستەفای بارزانی تەمەنی تەنها سێ ساڵ بووە، لە بەندینخانەی موسڵ لەگەڵ دایکیدا زیندانی کراوە. لە نێوان ساڵەکانی هەزار و نۆ سەد و حەڤدە بۆ هەزار و نۆ سەد و نۆزدە، شێخ ئەحمەدی بارزانی برای گەورەی، مەلا مستەفای بارزانی، لەگەڵ شێخ عەبدولڕەحمانی شیرناخیدا بۆ کاروباری شۆڕش دەنێرێتە باکووری کوردستان و لە تورکیا و لەوێ لە دەڤەری مووش چاوی بە شێخ عەبدولقاهری نەهری و شێخ سەعیدی پیران دەکەوێت. شێخ عەبدولسەلامی باپیری مەلا مستەفای بارزانی لە ساڵی هەزار و هەشت سەد و حەفتا و دوو دا کۆچی دوایی کردووە و کوڕەکەی بە ناوی شێخ محەمەدەوە بووە کە سەرۆک هۆزی بارزان بووە. مستەفا بارزانی پێنجەمین و دوایین کوڕی شێخ محەمەد بووە کە لە ڕۆژی چواردە ئازاری ساڵی هەزار و نۆ سەد و سێ دا لە گوندی بارزان لە دایک بووە. لە ساڵی هەزار و نۆ سەد و چوار دا واتە تەنها دوای یەک ساڵ لە دایک بوونی، باوکی مەلا مستەفای بارزانی کۆچی دوایی کردووە و برا گەورەکەی کە ناوی عەبدولسەلام بووە سەرۆکی هۆزی بارزان بووە خەباتی و سیاسی و چەکداری مستەفا بارزانیش بووە. لە ساڵی هەزار و نۆ سەد و نۆزدە دا بە فەرمانی شێخ ئەحمەد، مەلا مستەفای بارزانی بە هێزێکەوە دەچێت بە هانای شۆڕشەکەی شێخ مەحموودی نەمرەوە کە بەشێک لە هێزەکە لە دۆڵی بیاوە و بەشێکی دیکەش لە ناوچەی باڵەکە دەڕۆن و لە ڕێگاکاندا تووشی شەڕی عەشیرەتە دۆستەکانی ئینگلیز دەبن و چەند پێشمەرگەیەکیان لێ شەهید دەکرێت. هەر بەهۆی ئەم شەڕەوە کە تووشی هێزەکەی مەلا مستەفای بارزانی بوو، وای کرد مەلا مستەفای بارزانی و هێزەکەی درەنگ بگەنە فریا شۆڕشەکەی شێخ مەحموود کاتێکیش مستەفا بارزانی گەیشتە سلێمانی، شۆڕش کۆتایی هات و خودی شێخ مەحموودی مەلیکی کوردستانیش لە لایەن ئینگلیزەکانەوە بەدیل گیرابوو. لە نێوان ساڵەکانی ساڵی هەزار و نۆ سەد و بیست بۆ ساڵی هەزار و نۆ سەد و بیست و یەک دا لەگەڵ هێزێک بە هانای ئەرمەنییەکانەوە چووە لە تورکیا کە لە لایەن دەسەڵاتی تورکیاوە کۆمەڵکوژ کرابوون. مستەفا بارزانی لەگەڵ هێزێکدا خۆی گەیاندە تورکیا و دەست بەجێ ئەندارێک پاشا کە پاشای ئەرمەنییەکان بوو لە تورکیا ڕزگاری کرد و دەربازی سووریای کرد. هاوکات مەلا مستەفای بارزانی زۆر هاوڵاتی ئەرمەنی تریشی لەو کۆمەڵکوژیە ڕزگار کردووە. بەهۆی بەهاناوەچوونی ئەرمەنیەکان و لەدەستپێکی چوونی بۆ تورکیادا، تا ئەو کاتەش گەکەڕایەوە دەفەری زاخۆ لە باشووری کوردستان، چواردە پێشمەرگەی شەهید بوو. ڕۆژی نۆ ی دوانزەی ساڵی هەزار و نۆ سەد و سی و یەک لە ڕاپەرینی یەکەمی بارزاندا لە شەڕی بەرقی بەگدا بە هەشتا بارزانیەوە سوپای دەوڵەتەکەی شکاند و زیانی سەد و بیست و شەش کوژراوی بە دوژمنی گەیاند و بەرامبەر بە پێنج شەهید

کاتێک مەلا مستەفای بارزانی بۆ وتووێژ دەچێتە شاری موسڵ، لەوێ دەستبەسەر دەکرێت و لەلایەن موتەسەڕیفی ئەوسای موسڵ دەرمان خوارد کراوە، بەڵام وەک بەڵگەنامەکان نووسراون و ئاماژەی پێ دەکەن، بە موعجیزە لە مەرگ ڕزگاری بووە. دوای ئەوەی ماوەی دوو هەفتە بە تەواوی بێ ئاگا یاخود بێ هۆش بووە، هەر لە کۆتایی ئەو ساڵەشدا خۆی و شێخ ئەحمەدی براگەورەی و هەموو خێزانە بارزانییەکان دەگوازرێنەوە بۆ بەغدا و شارەکانی دیکە و لەوێ دەستبەسەر دەکرێن. لە ڕۆژی دوانزەی حەوتی ساڵی هەزار و نۆ سەد و چل و سێ دا بارزانی نەمر پاش چەندین ساڵ دەربەدەری و دەستبەسەری، بە یارمەتی حزبی هیوا و چەند کەسانێکی نیشتیمانپەروەر لە سلێمانی دەربازی دەبێ و دەگاتە ناوچەی شنۆ لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان. هەردوو حکوومەتی عێراق و ئێران هەریەکەیان پەنجا هەزار دینار پاداشتیان بۆ سەرۆک بارزانی تەرخان کردبوو، بەڵام بارزانی لە ڕۆژی بیست و هەشت ی حەوت ی هەزار و نۆ سەد و چل و سێ دا گەڕاوەتەوە ناوچەی بارزان و لە ماوەی دوو مانگ زیاتر لە دوو هەزار پێشمەرگەی لێ کۆبۆتەوە و شۆڕشی ساڵی هەزار و نۆ سەد و چل و سێ بۆ هەزار و نۆ سەد و چل و پێنج ی بارزانی دەست پێ کردووە. بە گوێرەی سەرچاوە مێژوویەکان ئەم ساڵانەی کە ئێستا ئاماژەیان پێ دەکەین بەشێکن لە داستان و هەوڵەکانی بارزانی لە کاتی ڕووبەڕووبوونەوە و گفتوکۆکانیاندا. دووی دەی ساڵی هەزار و نۆ سەد و چل و سێ شەڕی بەناوبانگی شانەدەر ڕوویداوە، لە دوانزەی دەی ساڵی هەزار و نۆ سەد و چل و سێ دا شەری بەناوبانگی خێرۆزۆک ڕوویداوە، لە شەشی یانزەی ساڵی هەزار و نۆ سەد و چل و سێ دا شەری بەناوبانگی گۆڕەتوو ڕوویداوە، لە دەی یانزەی ساڵی هەزار و نۆ سەد و چل و سێ دا شەری بەناوبانگی مەزنە ڕوویداوە. لە بیست و نۆ ی یانزەی هەزار و نۆ سەد و چل و سێ دا دەستپێکی وتووێژی بووە لەگەڵ حکوومەتدا. لە پانزەی یەکی هەزار و نۆ سەد و چل و پێنج دا لیژنەی ئازادی پێک دێنێت، لە بیست و پێنج ی هەشتی هەزار و نۆ سەد و چل و پێنج دا شەڕ دەست پێ دەکاتەوە. لە پێنج ی نۆی ساڵی هەزار و نۆ سەد و چل و پێنج دا شەری بەناوبانگی مەیدان مۆریک بووە کە لەم شەڕەدا بەرامبەر بە پێنج شەهید بووە و دەوڵەت هەشتا دیل و چوار سەد و هەژدە کوژراوی بە جێ دەهێڵێت. لە یانزەی دەی ساڵی هەزار و نۆ سەد و چل و پێنج دا کشاونەتەوە بۆ ڕۆژەڵاتی کوردستان. لە بیست و نۆی چواری ساڵی هەزار و نۆ سەد و چل و شەش دا شەری بەناوبانگی قاراو لە ناوچەی سەقز و بەرگریکردن لە کۆماری کوردستاندا ڕوویداوە کە لەم شەڕەدا هەشتا سەرباز و ئەفسەر و سوپای ئێرانی کوژراون و سەد و بیست یشیان لێ بەدیل گرتوون بەبێ ئەوەی هێزەکانی بارزانی هیچ زیانێکیان لێ بکەوێت. لە پانزەی پێنجی ساڵی هەزار و نۆ سەد و چل و شەش دا شەڕی گەورەی مل قەرەنی یا مامە شاه ڕوویداوە. لە شانزەی هەشتی هەزار و نۆ سەد و چل و شەش دا پارتی دیموکراتی کوردستانی عێراقی دامەزراندووە هەفتەی یەکەمی ڕۆژی سێی هەزار و نۆ سەد و چل و حەوت دا شەڕی نەلۆس ڕوویداوە. لە سیانزەی سێی ساڵی هەزار و نۆ سەد و چل و حەوت دا شەڕی بەرەی شنۆ و نەغەدا ڕوویداوە. لە بیست و چوار ی سێی ساڵی هەزار و نۆ سەد و چل و حەوت یشدا شەڕی قارنا لە ناوچەی خانە ڕوویداوە. لە بیست و پێنج ی سێی ساڵی هەزار و نۆ سەد و چل و حەوت دا شەڕی هەڤرس هەلەج لە ناوچەی مەرەگەور ڕوویداوە. لە سێی چوار ی ساڵی هەزار و نۆ سەد و چل و حەوت دا شەڕی نێرگێ، بەری زەر، لە بارزانی کە خۆی بە سووکی لەم شەڕەدا بریندار بووە ڕوویداوە. لە نۆزدە ی چوار هەزار و نۆ سەد و چل و حەوت یشدا گەڕاوەتەوە ناو خاکی عێراق، لە بیست و پێنج ی پێنج هەزار و نۆ سەد و چل و حەوت دا دەگاتە گوندی با لە باکووری کوردستان، لە بیست و حەوت ی پێنج ی هەزار و نۆ سەد و چل و حەوت دا دەگاتە گوندی جێرمێ لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان، لە ڕۆژی نۆ لەسەر دە و یانزە ی شەش ی هەزار و نۆ سەد و چل و حەوت دا شەڕی چیای سووسووز و دەشتی ماکۆ بووە، کە ئەم شەڕە سێ شەو و سێ ڕۆژ بەردەوام بووە بەبێ وەستان. کە سوپای ئێران تۆپ و فرۆکە و تانکیان بەکار هێناوە، بەڵام بارزانیەکان شکاندویان و جگە لە سەدان کوژراو دوو سەد و حەفتا و یەک کەسیشیان لێ بە دیل گرتوون. لە ڕۆژی هەژدە ی شەش ی هەزار و نۆ سەد و چل و حەوت دا بارزانی نەمر دوا کەسی هێزەکەی بووە لە ئاوی ئاراس پەڕیوەتەوە و چووە نێو خاکی سۆڤیەتەوە. لە بیست و نۆ نۆ ی ساڵی هەزار و نۆ سەد و چل و حەوت دا بارزانی نەمر لە شاری نەخچەوانی کەناری ئەرمینیاوە گوێزراوەتەوە بۆ شاری باکۆی پایتەختی کۆماری ئازەرباینجان. لە نۆزدە ی یەکی ساڵی هەزار و نۆ سەد و چل و هەشت دا لە کۆنفرانسێکی گشتیدا کە هەموو کوردە ئاوارەکانی کوردستانی عێراق و ئێران ئامادەی بوون، سەرکردایەتی سیاسی و هاوبەشی بووە بۆ بزووتنەوەی کوردایەتی هەڵبژێردراوەتەوە و بارزانی بە سەرۆکی ئەو سەرکردایەتییە هەڵبژێردراوە. لە بیست و نۆ ی هەشتی ساڵی هەزار و نۆ سەد و چل و هەشت دا خۆی و هەڤاڵانی لە باکۆوە دەگوێزرێنەوە بۆ شاری تاشقەندی پایتەختی کۆماری ئۆزپاکستان، لە سیانزەی سێ ساڵی هەزار و نۆ سەد و چل و نۆ دا، بارزانی لەگەڵ هەڤاڵەکانیدا دادەبڕێن و خۆی و تەنها دوو هەڤاڵی دەبەن بۆ شاری چەمبای لەسەر دەریاچەی وۆرال لەوێ دەستبەسەر دەکرێن. لە ڕۆژی یەکی دەی ساڵی هەزار و نۆ سەد و پەنجا و یەک دا دەگەرێتەوە تاشقەندی پایتەختی کۆماری ئۆزپاکستان. لە مانگی ئایاری ساڵی هەزار و نۆ سەد و پەنجا و سێ دا کاتێک ستالین کۆچی دوایی دەکات، خرۆشۆف دەکرێتە سەرکار، بارزانی دەگوازرێتەوە مۆسکۆ و چەندین جار چاوی بە خرۆشۆف دەکەوێت. لە شەشی دەی ساڵی هەزار و نۆ سەد و پەنجا و هەشت دا پاش شۆڕشی تەمموز و زیاتر لە دوانزە ساڵ دەربەدەری، مەلا مستەفای بارزانی گەشتەوە شاری بەغدا و لە سەرەتای ساڵی هەزار و نۆ سەد و شەست یش دا بە یەکجاری گەڕایەوە بارزان. لە یانزە ی نۆی ساڵی هەزار و نۆ سەد و شەست و یەک دا شۆڕشی ئەیلولی دەست پێ کردووە و لە یانزە ی سێی ساڵی هەزار و نۆ سەد و حەفتا دا ئۆتۆنۆمی بۆ کوردستانی عێڕاق بە دەست هێناوە.

کە لە پێنجوێنەوە تا سلێمانی و هەولێر و ناو پەرلەمانی کوردستان بە خاکسپاردنەکانیان لە بارزان ئەنجام درا و بە سەدان هەزار کەس لە هەموو چین و توێژەکان بە هەموو نەتەوەکانەوە لە پێشوازیدا بوون. هەزاران سڵاو لە ڕۆحی پاکی مەلا مستەفای بارزانی و کاکە ئیدریسی هەمیشە زیندوو. هەر ساڵ هەژمارەکە مەزن یا عومرەکارێن